Rhan ganolog o strategaeth Gymraeg newydd Prifysgol Caerdydd yw'r ffocws ar gynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg sy'n astudio yma yn y Brifysgol. Nawr, yn y fideo yma, byddwn yn cyfweld ag Elliw Iwan, sef Swyddog Cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol y Brifysgol, yn ogystal â rhai o'r myfyrwyr sy'n defnyddio'u Cymraeg bob dydd.
Felly beth yw'r flaenoriaeth i chi o ran statws y Gymraeg yn y Brifysgol? Wel, y flaenoriaeth ar hyn o bryd ydy yn gyffroes iawn ydy gwneud siŵr bod y gangen a'i haelodau yn helpu'r Brifysgol i wireddu amcanion y strategaeth newydd yma. Mae'r ma gwaith o'r prif amcanion yn mynd yn ei flaen ers rhai blynyddoedd, denu myfyrwyr, datblygu'r ddarpariaeth. Ond be mae'r strategaeth yn rhoi ydy rhoi map i ni a rhoi camau pendant sut i'n neud o. Wedyn, yn rôl i ydy sicrhau bod y gangen yn helpu hynny. Felly chi wedi gweld newid yn y modd mae'r Gymraeg wedi cael ei thrin yn y Brifysgol? O, yn sicr, mae yna newid mawr dros y ddegawd uh, diwetha. Ie, mae creu strategaeth yn, uh, yn allweddol i hyn ac yn dyst i hynny. Ond hefyd, yr er newid yn yr agwedd uh, tuag at Gymraeg, Um, mae yna glist i'r myfyrwyr Cymraeg rwan. Ond mae yna newid yn, yr, yn y myfyrwyr hefyd. Dwi'n gweld hyder cryfach yn eu cyfreitod ac yn eu hawliau nhw hefyd. Felly mae, mae llais y myfyrwyr yn gryfach, ond fel o'n i'n dweud, mae yna glist i'r myfyrwyr Cymraeg. Felly sut byddech chi'n mynd ati i gynyddu myfyrwyr? Ah, ie, wel mae cynyddu myfyrwyr yn rhan bwysig o'r strategaeth a wedi bod yn rhan bwysig o waith y Coleg Cymraeg yn genedlaethol ers y dechrau. Uh, allan ni'n gwneud y gwaith yma, os am pwynt datblygu'r ddarpariaeth heb y myfyrwyr wrth gwrs. Neu siŵr bod, myfyrwyr, bod Cymru Cymraeg yn gwybod bod na bod yna gyfle iddyn nhw ddefnyddio sgiliau iaith Gymraeg o fewn eu cwrs nhw ac, um, ac wrth i nhw astudio yma. Ond tybed beth yw'r rhesymau i'r rhain myfyrwyr at ddod i astudio yma ym Mhrifysgol Caerdydd?
Penderfynes i ddod i Gaerdydd am y ddinas ei hun, am y siope, y clybiau, y teyrnodau, a jyst i profi bywyd y ddinas, rili. Bywyd cymdeithasol Cymraeg. Prifddinas chwaraeon Cymru. Fi 'di dewis astudio yng Nghaerdydd achos mae'n un o prifysgolion gorau yn y wlad, yn enwedig yn fy Monks a Whistle. Creu ffrindie oes. Dewisais i Prifysgol Caerdydd gan ei fod yn amlwg yn prifysgol rili dda. Mae lot o bethe i neud yn y ddinas ond hefyd mae gen i'r cyfle i ymarfer sgilie iaith Cymraeg fi. Prif ddinas Y bywyd cymdeithasol. Nes i benderfynu astudio ym Mhrifysgol Caerdydd achos o'n i'n bwriadu parhau gyda'n addysg drw'r gyfrwng Gymraeg ac ma' bywyd cymdeithasol Cymraeg Caerdydd yn anhygoel. Byw mewn dinas cosmopolitan. Nes i ddewis Caerdydd gan y mod i gallu astudio meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, sydd yn amlwg am agor gymaint o ddrysau ar gyfer fy nyfodol. Mae'r Prifysgol uh, wedi ymrwymo i ddenu mwy o Gymru Cymraeg yma, a wedi ymrwymo i roed y profiad gorau posib Cymreig a Chymraeg yma, tra maen nhw yma. Uh, felly os ydych chi eisiau bod yn rhan o'r newid yma a cymryd mantais o'r cyfleoedd sydd ar gael, rwan di'r amser i ddod. A wrth gwrs, fydra ni'n wneud yr newidiadau mawr yma heb y myfyrwyr. Mae'r fideo yma wedi datgan pwysigrwydd y Gymraeg yn y brifysgol a'r ddinas. I ni 'di clywed o'r proffesiynol. I'r llais y myfyrwyr, yn sicr, mae bywyd Caerdydd yn fywyd Cymraeg. Caerdydd, bywyd Cymraeg.